हे भगवान कते गर्मी छै एहि धूप में तऽ हमर स्किनो जरि गेलै की करू किछ नहि फुराइए हे भगवान हमरा उठा किया नहि लै छी आ शिमला में किया नहि पटक दै छी जे हम ठंडा ठंडा हवा खैतौ ओतऽ जब गर्मी लागैया तऽ खिड़की लग में क्या ठाड़ छी मम्मी पंखा चला के के में बैसल छी जे स्किन जरैया गर्मी लगैया तार बाप तेहन पंखा लगा देलकौ ए जे हुकुर हुकुर जेना लगै छै ओकर दम टूट रहल छै आ प्राण निकलते आ प्राण निकलते तेना चलै छौ एलै था बाजे ले

हाँ हाँ क्या नहीं जानबे हमरा नैहर में तो छह छह टा लागल छे एसी त आओ ना हमरा घर पर तन कनी चायो पी ले और एसीओ देख ले हाँ हाँ आबै छी पाँच मिनट के काज छी कनी ओ निपटा लै छी त आबै छी तब तक अहाँ चाय चढ़ भैया देखियो एता लगे लिया एसी ठीक छै कनी अहाँ ऊपर नहीं लगा देलिए कनी एता जे लगैबतिए त ज्यादा हवा रहिते ये एसी छै कतौ लगेबै त घर में हवे एते अच्छा हाँ नहीं नहीं इहो ठीके कहले नहीं हमरा कह के छले कि जिमर अहाँ बैसे छी तिमहर त लगेते ई कोनो खिड़की में थोड़ी न छै कि हवा एतै ई एसी छै चारों तरफ से बंद कर दियो पूरा घर अहाँ के बर्फ शिमला बन अहाँ त कहली कि हमरा नैहर में छोटा का एसी नहीं बुझलिए बड़ दिन से नहीं न गेलिए या त कनी नहीं बुझलिए हम नैहर नहीं न गेलिए ते जाने नहीं पता है दूसरा आगे ऐ की कनी चला के देखा केहन हवा छै कनि अहाँके घरमे दू तीन घंटा बैसै छी कनि सुतो रहै छी रातिमे नींद नहि भेल गर्मीसँ अगर हमरो नीक लगलै तऽ काल्हिओ हमहूँ मंगा लेबै जिमनी एकटा बात बुझलियै

बनाओ का हम कहे छी कि आब हमरा खेनाई बनबै ला तऽ किचन में जाय पड़त अहाँ जाओ ना हम कोनो अहाँके रोकने छी हम कहे छी कि अहूँ के भऽ गेल टाइम खाना बनबऽ के हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक छै बुझलियै बुझलियै हाँ सही कहलियै तऽ एसी मे हम तऽ बुझबे नहि केलियै कि भोर से साँझ भऽ गेलै आब खेनाइयो बनबऽ के छै सही कहलियै ठीक छै

की भेल बिजली के बिल एलै या दस हजार आ ये एहन कोन चीज यूज करै छी जरबै छी जाके दस हजार आयल हमरा तऽ दू सौ रुपया एलैया ई हम नहि करै छी अहाँ जे एक भोर अबै छी और एसी चला कऽ बैसल रहै छी एकर एलै या दस हजार हम चलबै छियै एसी एसी चला कऽ तऽ अहाँ बैसै छी ओहिमे हम कनि जाकऽ बैस रहै छी अहाँ असगरो चलेबै तऽ ओतबी बिल आयत तऽ ओहिमे हम कनि जाकऽ एक रत्ती ओहिमे मिल जाइ छी तऽ हमरा कारण कतऽ एलियै दस हजार हमरा ये सिया ही पर खर्च भेला हम सब दिन भर भंसा घर में रहै छी कखनो आके बच्चा के पानी दै छी त कखनो बिस्कुट दै छी त कखनो नमकीन दै छी आ यहाँ के घर के पाहुन सब अबै छथि एक दिन रहै छथि कि एक घंटा रहै छथि ओकरो अहाँ बिल लै छियै एसी के हैं अहाँ बोर्ड लगा दैतियै के एसी में जे आयत हमरा घर एक घंटा ला या एक मिनट ला या एक दिन ला तो ओकरा से मिल ले हम तो नहीं देखलो गोड़ लागल तो हम कथी ला दिया हम्म एहनो पड़ोसन देखलो तो पड़ोसी धर्म निभेलो जे अहाँ के टाइम पास करे पड़ोसी धर्म से बिजली के बिल नहीं भराई छे अगर हमरा पाई चाहिए तो पाई चाहिए हम तो नहीं दे पाई अहाँ के जे कर के से कर लिया देखत रहू हम की करे छी पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कर दियो आर सब मैथिली जानकार संगे शेयर क दियो प्रणाम